olaro lobo Burundi. Amol ritwal ania sande akomo man yup melorange mochwin e wan luo TV. Liedun kibiagano aki Mashon Falls National Park on nero woko laco makne piru aboro dano ma bedo i Lee Sub-County Nwea District can ne otime ko Moses Odongo kar mo cere poto deko cone cen aryo Ka rot opone ka onongo lyeti kun ka otemo ryemone lacen nongo lyet doko ge. Ka opoto i kom onyo nongo neko en woko. Odongo onongo wot ki rem ocito kwede ka neno poto man i odiko ento oto woko cut. I poto mege ma tye i Lee Sub County, Nwa District kunu ni laco ocwa wan Luo TV Saidi Engo lakel ripot matut i kom can mo timme i kom ma dano ma lapur mwakane pido wa boro man Moses Odongo ma lyec oneko en i ceng aryo i odiko ki Lee Sub County.

Man Moses Odong ma obedo lafu moywer i kabedo meno lyec obino olweny i kome ka obino neke woko i kare ma gin gitye ka kuro poti ma megi pi neno ni lyec ma a ki pak pe ocamo nyo niko balo. Gina wan wa mira ka enene ni ka ono dong renya pe twero tici ki kele wa mony ki medi.

ma an adonjo e tela pien ka wiya po de cake mako dien ka moni ka ng'oto waro wara wara oneko dan lang'ele piny ka ca mon en i mwaka acel dis ya one en oneko dan lakwile oneko dano ma aryo ca iceke mon bula ma ca ogelo yes en tin kany manyo i mwaka acel ene ken dano angwen ma otime i mwaka ni ken po tum ci Kwoko kin lee tim ki dano ti odoko lac raco pien ka ineno wan dong oti kodi dok kama odong twolo pe electric fence ki tung kuja kitero bino ki tung bene obino dyer ma dong odong twolo ema omiyo wel lyeci ma ti bino ti bino madwong adada ti acel ken lotro electric fence en kitesifai ino ti maber adada ti maber adada en gin miyo gin meno tim ento pe tutwon pud pi laro kwo pa dano ki rarata cam pa dano mudongi

Ka renya pe mito bayo lyec ki kop renya nio ki kany pien lyec ka ono kong renya gubayo ni wan kong ngo wang wa ywe ki cel icel. Gin na tin utimo ni po cake tin ilangele ka lyec do oneko dano tin do dako ma apar wiye abic iceke pi lec lyec oneko dano tin odako dano ma abiro ma oto iceke kany dong gin na an wang iya to ka oneko dano ma tye kany-nyi kinen wa ipo bedo dano kingeni soya yuto kingeni anyoki yuto King'eni meno ka binyo gino ma pur ni joto. Wi ni chagamento bino ke waji kuje ki Museveni dan ko adek ko abich ke to ki chulogi. Eno mwana ko bir chan watika yiku ni watika yiku nga wata yiku soya. Gamento miro nene gi neno wa gina pire tek ma kikeli wa ba kikeli wa waya ya. Dong ne ka disingo ke bede no che tigi tuwa nero. Dia jo moro jeme duj ni ni nero dia biro piara bich piara bich. Dano pe burwa piny. E mwako karo cha dia jo toro moro pata gwana. katala par bor dia jo toro ata wera omoro nyoge ki cha pia rio wai wa pong pong wa pong pong wai chan yor pe lega na tieni
ka woromo lu ko ge lu diru me wa ki rangers rangers be tie mon ba wi ni ti ga dibu ka pos ke Simpayo owacci pi bedo ka ryemo lici ki poto ma mege obino weko cware ayo obino loyo cwi cwi lar wa wuni waya ki ken koni nen jana wano ti iye tin yere ni wo ku nwa duongo bu kilang tin toko le yu redi kome cakwala biro omano wa ti ngwen pi wan luo tv an saidi engola

Omera wach won community ong'e ni gima oye daro ka gino imiyo tich ma pe karo ukaro loje kuom mwaka pa latin ma nofutireni itweyo iye so wan wabi wor wati ka wot me timo supervision ki dong inspection ki ore rang'eri di mo calo goyo marafali tye

Koro mirre waro yor kany, wachako timo inspection wanwere wi got kany mogo te atika goyo got. Ung'eyo ni en is fall labor we. Lutino en matino en ma pud wang o en kor bay cik. Pego i cik pe yen o mero bina tiyo tic calo me tingo got eni. En kodi nono latin me wang abor tika tingo got me kila pa. Latin me wang apia agara para deke tika tingo te mango

Alice Kipola, dano ma bedo i Obiya Island i Laroo Paje Division i Gulu City, okok ni meno lwak me Tidero igi pe yom kit ma kot tye ka tero kwede dano ma pol kare gin ginywaro lutino ma nongo kicwalogi i nyim kon. Wan watye ki jo mukene ma timo bal i kom latic matitidi ma nongo mwakane ocako kit obed prom bedi abiro, aboro, abongwen, apar. Ci ka ogoyo latin eni marac, in ikwanyo latin eni iter i police wa ki en weng.

Labongo bene o i nyim kon. Ento John Bosco Nyang Kol ma tye Community Liaison Officer pi abili me West Aswa River Region owaco ni kot miyo tic pa lwak bot dano macal kit man i tute acel me dwoko welno mabuny ma nongo gitye i gang jela. Kato kede program ma olwongo ni Community Service me temo ni o reducing Opal ametii prison nyo e police omiyo gi giloro ni community service ka health center tikan oromo tweyo dande koni en bin ti health center ni pinino piero adek nyo dwe rang'wen ng'ata me ang'iyo nubedo ng'o LC1 mano dong' notweyo ko Nyankol waco ni kare mukene bene kot gonyo woko dano macalo kit man ka ce nen dano ma gin gucwalo koko meno Pe gin gubedo ka lubo koko meno i nyim kot onyo bene bot abilim. Yub me miyo ngec ki lwak lok ma mako lok kom twerogi ki dong bene cik dul me FIDA Uganda en aye guyubo dok bene okelo kacel dul ma pe jing i kom gamette ma tye ka cung i kom dano lok ma mako lok kom cik i kom peko ma diyo lwak ma i Gulu City. Ismail Jacob Jones,

Oweko dul ma kilwongo ni Safari Uganda Battery Foundation gucwalo yub me yot kom me nono man kod ma kimiyo bot dano ma gitye i Gulu City. Obedo dong kod me pimo ki dong me yat pi two mapat ma mako dano ma ka ce dong ginono pe giromo kimiyo kony me nongo ot yat mukene ma romo konyo dano ma kit man ma tye mito kod me yot kom ma tye tutwal ma nongo tye i kin dano ma gikwo i kumalo me lobo Uganda. Me lubo kor lok man wanen ripot-ti ni ki bot Joni Sani Ocaka Con. I lok kome kong me yot kom me nono dok ma tine pi dano ma gitye i kumalo.
Lok me yot kom i Acholi pud tye lakur matek tutwal ma mito ni omyero lwak gukati ka ripo cing ki gidul mapatpat me neno kit ma kiromo konyo kwede lwak me i te dero wek komgi obed mayot ki kony ducu ma mitte botgi ka odok i lok me yot kom. George Mubiru, latelo wi Safari Uganda Bati Foundation, otiro i kare me lokke ki lucoc ni kelo lok me yot kom man cok ki lute dero. Man pire tek bot lwak ma i Acholi pien lok me yot kom mito ripo cing.

We believe and we, are, we believe we have really given a hand to those that needed the health support. Kidmeno bene Dr. Livingstone Okech ma obedo ka pimo dano dok tiyo ki dul man wajo ni i kin dano ma gibedo ka nenone pi nino aryo ni gibedo ka nongo two mapol mapatpat

Multiple sexual partners. That's an area whereby uh, we, the, the health people, have no control, but we try to tell people to, to be faithful. Charles Okwera ngat ma onongo kony me yot kom meno olego lwak ma i acoli me neno lok me yot komgi calo gin ma pire tek botgi. Co luwota myero amin ki tammi pire tek ni yot kom pe ti ki lworo ma iye pien in ka kumi ti ma cal in laco ma kumi yot

Challenges ti madwong, peko mapatpat ti madwong. Ma i kine two ga tiye. Nadi- Yote wan myero komwa obed mayot. Eh, kani iloke iloke yot kuom kumalo ma i lobo Uganda kany ki experience ma in tye kwede ki ngec ma in itye kwede ki ineno ka odok iloke yot kume te dero iwaco ni ngo Ah, waco ni pire tek, pien ni gin man ange ma pire tek ma loyo weng. Ene ki waco ni gengo loyo cango. Lok me yotkom mito ripo cing labor wang co wek lute der gubed ki yotkom. kun nongo kiribbe me neno kit ma omyero kito kwede cing me ilo lok me yot kom pa lwak ma kwo i kin piny kabedo mapat pat. Pi wan luwo TV, jonisani ocaka con i Gulu City.
Ludiro me ker kwara acholi gumiyo tam ni mono dano myero gumok tam me yalo tela ma ti labongo neno cente e kare me bolo kwi ma tye ka bino i mwaka manyen eni. Martin Akumati lakony ko janruot me kara man ke kwara choli man lakony ko Prime Minister owaye ni modar mapol gi bolo kuwi gitika wang giti kum limo ga yaro tela magoro mapiga romo tim gen maken mati ya tine chung matek pe mir palwak mano chwal gini office romo magen ti yene wanen kong report man kibot Pat Robert Larubi i yup man yup moti me ke kwara choli

pien cene ka dong ni cene aye gitye kwede ci onongo tung twaka kinongo me lubiacara ca lite gulu kakany ede ocung I kit me neno lok pa ye en oporo kare ma gin gidongo kwede ki dong kinini kun wacci pe yero dano ada ka in ineno kare macon kadi wa kare ma acwali onongo yero Luchung pi leji ko kare pa British. Keri ma uh, Lodge Kendo bino iye me 1960, iye me 1961, unopole in latele biro mere ka nyote di dano. Ibiro ka tito lok ati kwiri ni nen gi lok ma in itero. I kit me miyo jony pye nyo loyo den kit ma time kwede kinini i nge rallies ma nodano u oro karacel

Pien rom ma owil yika wila eno ni pe ber wan kokowa legawa tye ni olo ka twere ki ye dano ma kwi Honorable Mathias Mpuga ma en bene obedo ka wot i kumal mi Uganda kun onongo kare mi nyam loo ki ladit Martin Okomo ma bene tye Jan Rot Mike Kal Kwara Coli en owaco ngo ma gin gitye ka timone

begins from the quality of people elected to parliament. I kit midoro kwi mi mwaka liba riyo ki piero riyo wiye bichel lotela tiki koko matek totwal ni dano ti ka toto chene matek totwal ma oweko watela bene kit mi wot kwede i kin gang ti ka doko tek. Man bene wajo ni bikelo goro i kit mi yero lotela ma tiki kero piem jo ma pe ki chenne kiri ka gi tiki kero no pigi romo karo mi chero ka doro lwak ma megi. Pilo ang'eya mo chenyo wan luo TV

Gucako wilo kwedgi jami mukene ma pigi tigo ma gimitte me cako opwu kun giyalo opwu man Kabarra ma Edo Town Council ki dong sub county adek man Ocero, Kobulubulu kacel ki Alua sub county. Obedo ker me nongo pwony ka bene gucikke me tero kono kwena ma kit man bot luwotgi ma odong i rwom me sub county wek ocak puro bol me biacara. Wanen kong ripot ni ki bot Michael Nyia pi Wan Luo TV man i yub me lok angeye ma ocwiny.

Tiekonya mondo okuom mokwal achulo kede sukul achulo sukul ache achulo sukul fees kede sete mokwal ang'o dako ne sama ni apito okwal okwal tieno wan chako pito okwal liya awudo pek ong'ol e pito okwal awudo ma apito okwal atiyo kede sente adok ne pito okwal liya bito na sente aduogo awilo kodi

paket achiel pito pot adek pot adek kene kene dikom pot adek no kado kar me kach mero tuno o liame e kowuoto gi aduong' sana sana do awel mere ti ber e timone wagi aber ineno miyo wan yiwa yom ye e timone wagi o pute lieko kudilingdaliye

To dong e wan bala jo piny nena be oloko kwo wa binyo ala bo kelo sente chieng wa binyo ato tye pur ame ber alo en obedo pur abwol ango ye yom ti bedo kan tin bala dako ala bala tel se yena

pien wudo iya pi kede gi ya yo mo yang tek to twal en span production center to to me jo abine dise ko no bam to puro ko lati be nyo wan ba a ko si mu twai ka para chwane wan nyige mo gol ka to na gi no arbe no twai bere ma do ka member ko ko juno en lo ka ko ni wan okel li wu nge me puro kwal ami to ko yu to twal me ye kamu ni ko di nge no en no abedo ke gunaha Udi Baw. Michael Onyinge, P1 Luo TV, i Kabirimaido District.
Kei Arua lure me dongo lobo ti dongo duru matek ki city me Arua ma ti West Nile pene luoro ti matek pe ruwa me nya pa kwiru cojo ni kin dano matino man bulu ma ki ti city man pole ki ti wani mono ti mako bul ma pol dok ikar me kwer nien ma ikero pe dano ma ki ti kwo ki ngole city man ki dong me kwer nino me twene kiyub mukene mapol ma bedo kono me kwer nyo bene loro dog nino apar becel ma kijalo me lweny i kom tim gero ma tumi nino apar me jumi apar bene i mwaka ducu ti nini i yubo obedo tim mapol otime ki i Arua Primary School Grounds man ba i lokke i yub man bul mapol gibedo ka coko cwinye me lweny i kom two nino jo mapapat ma gitye kweri-ni i labole ko wek wang rwatte bur ka ce gimito omyero guti ki roc bol

Man bende me gacel ma tye kun akwala okwao juru nyodo ni miyo ponji ma tira ni rawi amigi kara ku gipwodhi peku pa twoje. The whole community needs to be aware that the northern region we are doing very very badly in terms of high school dropout rate among girls.

Kit dha nuo ni ati kera beri we koda lok kwa mati akwayo ni adwog dal maber kanu itimo tim moro mar rach man jotimo e diwuor yene man me chato jengwa ni ino na jukore ko pe we hawe ko tichudo bedi achak do timo timo mango no nyo anwong business or maro timo we hakwa kwa yot abonchi limi koma

Kibene wacho nyone mono tie i district me majo kolo olwak med ki dwok cen lony pa gang kwan man obedo cing district ma meki wek ginong ye kony mabedo ki bedi kero me doro ti tye maber wek kocob miri me dongo loko pwonye ki tela makwiri en i district ma megi kit ma Robert Ariaka keli kwede kombete yub me loko angeye mo cwiny itye ka nene pudi ki Wanlu TV. E kar mago oigae kwan ariyo ni man Ochea Primary School kidong Yoro Primary School gen gulo rwako office pa ida ariyo ni weng ka gwal lutino kwan me kar wako yoryot ma lutino kwan mene gucito ka gamo report card me tyeko mwaka ma mege. Maluk pe ki lok pa Onzima Ochea Primary School ki dong Yoro Primary School weng gitye i Ochea Village man i Ochea Parish, Rigbo Sub-County, Madiokolo District. En awe ni mondo loch me meter kod district pol kare obed kar wier lok atata ni mono man Ocheya Primary School ti Ocheya Village man Ikatiku Parish, Uria ma Sub County, Terego District. Thank you so much, viewers all over the country. We want to thank you so much. Today, uh, today the concerned citizens of Madokolo district have risen up

They want to show to the world that these public institutions belong to them. And it is already a wake up call. We have schools like Chinya Primary, we have schools like Odobu, we have Kiraduku. Dano ma gudoko gen gukwano woko stam ki dong buk me coyo wil ki dong jemo ken mapol gulor woko ofis pa luwi gangi kwan ma i gangi kwan aryo-ni. Geno owacho ni mono man obedo yo mamuol me waco bot gamente ni mondo odire ma a kigangala ofweny ni kituko ki dong office pa Prime Minister omyero gucob lok man i yo mamuol ka gunong lagam ma bedo marii labed naka. Lok me laro gang kwan man ni bino kono ma lubbe ki miyo lim me UPE ma gamente miyo Capitation Fund dok cito niya ki bot Telico District ento lupwonyo ni en gicoyo ki bot gamente me Dadero me Madyo Kolo District. Chinya Odubu, Ariwa, Yelulu, Kiraduku Primary School, Wengiti Majo Kolo District mer ke dwok ki cen man i cing luloc. Gin wa ni mon gang kal me pwonye ki tuko myero ka ti ko cira ti we kin gang kun ka oniang ma ti lok ma ti kare macon ma dano me wor ento ben ko nene mon ki kelo apoka poka i kom ngo ma dano ti cat ne i kare man ni pien ni mon gangi kwan aryo ni ducu ti te loc pa Majo Kolo District. Onkomil siabich me madi okolo Ismail Drabewa ni mono ne ochi ma kigoyo boten ni mono rii la rig bo sub county i kare me o kono kimiyo boten lagonyo fungua stam ki dong buk me jolo wel pa gangi kwan aryo ni pien dong kilorogi woko pe myero kong lutela me Telego district oye pien gangi kwan-ni ducu tye i district me madi okolo.

Egamo lok pile oro gai kwan magi Wilfred Saka matingo nkomelsi abi telego district waeni mono ene ochi ma igoyo bote ni ting baraja me miye ngej ni mono dano mogo ma mone yo bera gwoko gen go chero ago lor woko gai kwan ariyo nko kwan woko bene jem mogo me tela kene ti ye stamp mbok me jolo welo kidong computer mano lo tino kwan kilo funye tiyo kwede. Eno wae ni mon gang kalo tiyo moko wacho manyuol ni mon ocheya primary school le ti ma dio kolo district ento gi ma ki doro weng a ki tere go district. Eno wae ni mon office pa prime minister omiyo ruk che mon gang kal me pwonye ki tuko man ki dong minister pi gamente me tedero nindo apar wiye acel me dwe miya aryo i mwaka alip aryo piryo acel omoko lok man ka ben otyeko. Niyo watyen pud peya ga nongo lagam maber marii en ni kin district aryo ni pi loc me gangi kwan magi. Saka do lego office pa prime minister ki dong minister pi lok kom gamente me tedero ki lok kom gedo ki dong odi ki ngom owaco ni mumekkine ni kitiyo ki GPS me moko kwene ka ma district kwene ka ma wango calo ma district gik iye ki dong gangi kwan aryo ni poto i district mene. wek dong okel lagamba kiki pitele e kind kabila ariyo ni. Pe wan luo television, Robert Ariakaki West Nile. Hike mapat kilubu Uganda lutela pa dul ladwi ma kilwongo ni mono M23 tela pa Corneli Nanga obedo ki yub me lok luco lok angeye goma i kare ma dok lweny otugi manyen i kunya me Dira Congo

Duond monj kelo bwok ma bedo kowacho ni mondo lweny pa militia man kodonjo e town ma Pira e chako chwal ma chok ki lobo Burundi ko malo me lobo DR Congo e nge lobo America ki dong European man lobe mukene ma gitye i Europe guneno kit me coko wat maber ki bene juko M23 ci pe dok gucak kit bolo arani mukene nge tudu wat ki kin DR Congo ki dong Rwanda. Adui mantie diere choko tol iketo kaben ma pire tek ma gikne dong' i Kimani South Kivu Province kama gin pitien ma polgi obedo ka bolo araniye kono dano ma polgi oringo me cito i lobo Burundi dok lumony ma tye kono i DRC gitye ka temme kit me laro kwo ma mege ki bene laro kwo pa dano

Trump wiye otiyo wake matek ni mono lweny e kind DR Congo ki dong Rwanda dong ogik matek. Kadi bed ni mono obedo ka time tere tere mwaka ki mwaka dong ojukke woko i kare ma en odwogo cen i ot moko cik ka bene doko president me lobo America i dwe me acel. Cibilian mapol gitye ka ringo gilaro Burundi dok lok mukati kun wayo ni mono dano makato alip aboro kidonyo nino ki nino dong i kine me nariya ken mukato ngec dong ginongo dano makato alip pyera dek

Elokom biashara chuk ma kiloni mono olepi mati olepi trading center mani olepi sub county maje koro district tiki pera matek etela mar lokom gwoko leo pien yugi ti matek ka bedo meno ti nya bana luoro bolo chat kijo ma kena maka chier ka wil kuno e chen chuk ma pong e chen rio duju pol kare bedo ki pera ma pol me lokom yugi madongo Pien ni cok luwil mapol ma a ki West Nile ki dong i district mukene labole tye Nebbi, Zombo, Arua ki dong Arua City. Lacoc ma mewa Emmanuel Ojok olimo cuk ma tye Ulepi onen kong lok kom yugi dong ngo ma gibitimo me dwoko piny rwom me cilo matek ma odure i cuk ni eni i kare man.
Samuel Abio ma otye Aradu acel ma otye ka nitimo kulok apare i soko eni

According to me, okay. let's care also about the environment and also ourselves. Okay. Mm. Thank you. Naito daro ma otie ng'ati achiel ma lworo maka isokone itenge ma opeko fence wacho niya saa moko kende tuo shopo kani podu isokone pinikom dano utie kani gwakungo susu iyore ma opore

Wacho ni aluoro mege utie i kom pi mamol ma utye ka gokogi ma nwango kubang kare ka kot ucwi male susu male be mol i pi pine be konyo dano male i kin ciaro ma utye ka go ku soko miru lepi enu. Simandu Moses Okondo.

mm. to actually carry and uh, dump it in the place which was shown to them. Initially, I want to Afidra owacho niya gibeshi wueshu bende kutendera nyoke ng'ati ma jumiyo ire twera pisokone ni neno niya gitimo tich e yore ma opore ma niya ka tich ulayogi umako gi nyuti kara jusai ng'ati mange ma shopo kani loyo wisokone soko mirule pi eni utye soko moko madit ma jange acel utye ku fens man mange umbe ku fens ma ke jam lwor ma tung tung jukelu man dano ma lee gi ai kodi kabedo ma tung tung i west nile kani ci welo nyo ke ni timo ku loka i sokone pi wan luo television anu jok emmanuel kudi te jago mirule pi ma nwangeri i district mi madi okolo

To notum gol achiel i kom tong gweno i ceng adek i odiko ka ma Robert Ojoko jo ma tye meneja me tim man gitye ki neno matek me cito i tuko man nio wiye agikkine man i tuko me Radio Rupiny kacel ki Waluo TV Christmas Cup me mwaka alip aryo pyero abic kit ma Ismail Lee Jacob Jones keli kwede ripot man ki i Bar Gulu High School. Gol mua ki bot Derek Ochan Brown

Chances more no, we are, we are not utilizing the chances, but in a band we are creating the chances. But fitness, it is okay. Ng'eyo diri wene, kino kene, no, it is not your day. ki tungcel david okeny lapwony tuko dino me eva star abuoc owaco ni meno mitte ni giloo tuko megi ma tye ka biro anyim

Ochaya, Guma, they motivated me and I felt that I'm home. Up now, I'm still here in the national team. Uganda ka enini piny tim maliet tutwal ento ilobo Morocco digri tewa ya bichiel keken en yo weko yulo loch maloyo dili Uganda gutamo ni Uganda Cranes omero chia toko chon i yupe man mitu African Cup of Nation.